chibai vek ule kan tumah hianin hei sahlam kung leh chawilung kan khua hianin kan la nei hlauh mai a chungte chu han tih lan kan han tum dawn a ni video min lo en chhap thin tute inchungah ka lawm em em a. Min lo en sak leh zel tur puiin ka rawn ngem che u a, tichuanin subscribe, like, comment te min lo theihnghilh sak lo hram hram turin ka rawn ngem bawk che u a ni. Kan chawilawng chu hei hi a ni a, thalaiten ti hianin intih siakna Ang ding deuh hian an hmang thin a, an chawi laih laih thin a ni. Tun hma kan hun hmasa lamah kha chuanin kan chawi lawng te hi zawlbuk kawtah an dah thin a, mikhual te leh khawchhung mi ten han inchawi siak lauh lauh chang te an nei thin reng a ni. Tun hma kan pi leh pu te hunah kha chuanin chak. Mi chak leh mi rinawm leh mi dik, mi huaisen te kha ngaihsan an ni a, tun thlenga ngaihsan an nih chu thu hran ni se, khang hun laiah khan inzirtirna ber a ni thin a ni. Tichuanin A mum tha pel pawl in a lian khawp mai a hei. Aw eng pawh a ni se ti hianin sah lam kung dinna lampang lam hawi tawh ila ti hianin sah lam kung awmna lam panin kal mek a, a hmun hi ka thleng chho tep a. Khaw luh dawn tawn tirh lampang thlan mual piah waiting shed chhak lamah khan a awm a, hei a hmun hma a awmna a bul vel leh hi a hmuh nawmin a mawi khawp mai. Sawtah sawn saw a rawn lang tawh a. A hmunah kan han bel chiang ang a, kan han en chiang ang a, tiang anga sah lam kung a lo la ding ṭang ṭang hi a lawmawm khawp mai. A kung hi a tar ve tawh a, tin a hmun hma velah hi uaime te hian an enkawl ṭha em em a. Tihianin an sâm ṭhin a. A hmun hma vel te hi a hmuh nawm khawp mai. Hi mi a thlang lawk khu kawngpui mai kha a ni a. Thing ilo vel chin a a in a hliah deuh hlek avangin kawngpui hi a zuk hmuh theih chiah loh deuh a ni. Tuna kawngpui kalna laia hi a lawmawm khawp mai. Kan pi leh pu te hun laiah chuanin inrunin khua leh khua te, hnam leh hnam te an indo thin a ni. Chutiangah chuanin an milu lakte khaina tur khan sahlam an ti a, chu chu. hmangin an mi lo lak te kha an khai thin a ni. Hei hi Sahlam kung la ding chu a ni a, a kung pawh hi a lian ve khawp mai. Tuna Sahlam kung awmna lai hi keini chuan Sasutlang kan ti a. Tichuanin. a kûnga hi a upa ve deuh hlek tawh a, a kûng hi a tar tawh ve deuh hlek a. Hetiangah hianin a zârah khianin milu tikha an khai ṭhîn a ni. A hmuhnawm a hun lai boruak te tem pha ve in hre pha ve lo mah ila thawnthu atang te leh eng nge upa zawk te tawngkam atang ten kan hre nual hlawm awm e. Khatiang ang Salama milu an khai dan te chu. hriat tur tam em em a. Khatiang ang milu an khaina a thing ngei mai hetiang anga hmuh theih hmuh tura a lo la awm hi a hlua a lawmawm kan ti tak zet a ni. Kan Mizo hun hmasa lamah. Tiang anga inrun te, rawlral a inbeih te phang kha an hun hman dan tlangpui a ni a. Tunah chuanin chanchin tha avangin khang te kha a lo reh tahin kristianna in kan ram a lo la lan chho ta a. Khang hun laia an sawi tam tak te chu kan hre theuh awm e. A chhan chu ehh ramhuai ina a tihbuai dan te pawh kan hre a, tun hun thlengin a la awm ang awm pawh a thenkhatah chuan a la awm a ni. Amaherawhchu a tlangpui thuin. Tiang anga hmuh tur awm tawh lo. A hringahrahna hmuh tur te keini khua angah phei chuan a awm tawh lo va, a hlu a, a lawmawm tak zet a. Sahlam kung kan hmu mit nge hi kan la hmu thei pawh hi a lawmawm tak zet a ni. Kan khua kan van neihna em em chu ti hianin kan hun hlui te eehh leh kan hun pawimawh te ho hmuh tur a la awm nual a tin rambuai hmaa. Lam thil te chu kan sawi kan hriat phak loh thil a tuma tin ram buai lai pawh kan hre phak lo va amaherawh chu tunah chuanin umm kan hun pawimawh te sisipuk hi chhim chhawng ramah khian Pawlrang nen kan inrihna kamah a awm a tin chu bakah Chalthanga ruang zalna puk-- Hetah phulen ep lamah hian a awm bawk a tin chu bakah chuanin ihh vai phei kut hnu lung ziak vel heng ho hi hmuh theihin a la awm bawk a tin ihh rambuai lai khan sisip puk mai bakah hianin hetah umm-- Hnam sipai te in kulhna a awm hmel bawk a ni. Chung te chu a hmun hma te chu hmuh theih in an la awm a tin ihh kan khua atang hian mawmrang a kal thei bawk a. Mawmrang kal theih na hi Pawlrang leh na ihh kan in kar ah khian a awm a mawmrang hi. Tichuan in kan khaw lam atang a kal hian in a view hi a tha em em mai a. va mur va mur tual lehna kan ti mai dawn a mi chung ang te thleng chuan hmuh tur a awm a ni hemi hemi den chhen hianin kan han sawi duh zuk a ihh sisipuk phei chu a hun laiah chuanin chief commissioner tlang chhuak a te ho tih-- lo awmna a ni a, tin Chief Minister lo ni thin Pu Zoramthanga te ho awmna kha a ni. Video min lo en sak tu te luang pawn a in rawn kal ve palh te a nih chuan heng ka sawi ho si sipuk tih te Chalthanga ruangzalhna tih te ih lungziak vai phei kut hnu lungziak mak dangdai tak tak te leh Huk rimchhia tih te tiang ang ho hi en theihin a awm a, rawn en vek turin ka sawm bawk cheu a. Tichuanin hei tuna kan rawn tih chhuah chawi lung leh sah lam kung pawh hi mit ngeia hmuh theihin a la awm a, chungte chu rawn tlawha rawn en turin kan sawm bawk cheu a ni. Awle, video te min lo en sak a, min lo thlir sak avangin ka lawm em em a. Like, comment te min lo tih sak leh turin kan rawn ngen leh tak meuh meuh chu a ni e. Hun hman nuam mawttuim ang tha vek ule.